جݙاں وی کوئی آرزو کر کے لکھداں جاگ سو بیٹھے جݙاں وی کوئی آرزو کر کے لکھداں تیڈی شان کوں روبرو کر کے لکھداں تیڈی نعت لکھن تو منظور پہلے میں دل تے قلم دا وضو کر کے لکھ دا مہربان مہربان مہربان تابدار سے جداں بھی کوئی آرزو کر کے لکھ دا تیݙی شان کوں روبرو کر کے لکھداں۔ تیݙی نعت لکھݨ توں منظور پہلے میں دل تے قلم دا وضو کر کے لکھداں۔ مہربانی سئیں۔ بھل تھئیے میں توں مالک یا توں قریب کینی۔ بھل تھئیے میں توں مالک یا تو قریب کینی ڈو وقت دی وی رج کے روٹی نصیب کینی بھل تھئیے میں توں مالک یا تو قریب کینی ڈو وقت دی وی رج کے روٹی نصیب کینی

یا توں قریب کائنی۔ ݙوں وقت دی وی رڄ کے روٹی نصیب کائنی۔ رو رو کے ٻال بکھے منظور سم ڳئے ہن۔ میں تاں چلو غریب آں توں تاں غریب کائنی۔ مہربانی سئیں۔ ہک قطع ݙیسو کہ اڄݨ تاں کجھ وی کائنی۔ روسیں شدید اگو اجاں تاں کجھ وی کینی روسیں شدید اگو ایندے توں ودھ کے تھیسیں رسوا مزید اگو لعنت یزید موئے تے منظور نت بھجینے ہتھیں کوں جوڑ کھڑدے جیندے یزید اگوں۔ توں تنگ ہیں محل تماڑیں وچ۔ توں تنگ ہیں محل تے ماڑیں وچ ٻہہ بھوئیں تے آ میں من گھنساں توں تنگ ہیں محل تے ماڑیں وچ ٻہہ بھوئیں تے آ میں من گھنساں رکھ سر تے سجھ کوں چھاں کیتے بھوئیں پیریں پا میں من گھنساں اور شے کیتے رونجھیں ٻالیں کوں نت ٻہہ وندلا میں من گھنساں ہک رات توں لنگھیں ٻالیں وچ آ سم ݙکھلا میں من گھنساں مہربانی مہربانی ہک غزل دے دو ترے شعر کہ

توڑے جو او قیدی ہاؤ زندان دے وچ وی توڑے جو او قیدی ہاؤ زندان دے وچ وی پلکیں تے بغاوت دا علم چاتی ودھا ہا مہربانی سائیں مہربانی سائیں توڑے جو او قیدی ہاؤ زندان دے وچ وی پلکیں تے بغاوت دا علم چاتی ودھا ہا اور نفرت تے محبت دی ایں گھمسان دی جنگ وچ نفرت تے محبت دی ایں گھمسان دی جنگ وچ ہک شخص ہا کاغذ تے قلم چاتی ودا ہا مہربانی سئیں اور شعر دیکھ سو کہ بالیں پچھے بابا ساڈی میلے دی مٹھائی بالیں پچھے بابا ساڈی میلے دی مٹھائی ہتھیں اتے چھالے تے زخم چاتی ودا ہا۔ مہربانی سئیں۔ مہربانی سئیں۔ مہربانی سئیں۔ مہربانی سئیں۔ ٹھیک تابعدار سئیں۔ ٻالیں پچھے بابا ساݙی میلے دی مٹھائی۔ ٻالیں پچھے بابا ساݙی میلے دی مٹھائی۔ ہتھیں اتے سالے تے زخم چاتی ودا ہا ہتھیں اتے چھالے تے زخم چاتی ودا ہا غمگین ہا غمخوار ہا غم چاتی ودا ہا بے درد زمانے دے ستم چاتی